Bia biathiam lo dar an ti natin na thiam ngai ee na vel hei lawng tes ko la na lih lawng tes ko. Ai si lo ka lih lo hman ti bak si. Ka hawipa nih matakhan na chim la ka te a ka chimh ning ti bang kan chimh ni ko. le ei le phone zoh le game cat lawng te ai ka mit na kem mo thong pe ma tin pa pakhat ne ma ti um so he thong pa he na fa pa he tu tiang he Nungak na aa kawl kho lo hei. Ka tuam hi tilawng ti ma ina num ko le leng zong chuak ngat vak pa ngat nungak hna zong hin help pa hna le chu nungak hel cun a chim nungak chot hman ka thiam lo ka na du cun na mai han goal piak ko hin no lai pasal tlangval pi nih Hihi internet chan si cuh! Facebook na kau lai, na duhmi nu kha na et hna lai, na chawnh hna lai, kaan chimh. Zuam law voikhat ni na chawnh hna cun ca hna khan na kuatmi hna kha na zohter la lo. Sinain ziatkhat ni na chawnh hna cun hi na thli na thlah pah hna cun ngah ko cu ta ka duah pasal ti nih internet chan si teh. Thli thlah zong ka thiam lo hun cu. Okay. Ka hawi nu fapa he Lai cungah ani he nungak kong te hna nupi neih ding te hna aa ṭin pah lengmang mi ka hmu mi um e Thomas he kan chawnh piak le e amah nih hi nungak tar an kawl piak kho hnga ma khoi ka chawnh tuah le Thomas he chawnh tuah na fapa hi tin hmu ceh Eh, hello Thomas oh hi

Nungak ngei ta, nupi ngei ta, ka duh tak ko tiah naa ruat ma? ka duh ko, duh cu. ka duh ko te. Natin ka duh ko natin ka duh pah lo cu harh zong ka thiam fawn lo. Oh, harh zong na thiam lo na harh bal fawn hna lo de. E kan hawi nu pakhat te mi amin ahcun Patricia te si amah kha nang mai kan cun nan i rem bak lai. Mah bantuk te muidawh te si. Eh, mi cu na duh nga ma? Mi thianghlim te si. Dua. Oh, darling zong ngei bal lo. Ṭhat cu ka duh ko. Na chawnh te lai cu. Okay, zeitin dah ka chawnh lai? Zeitin dah ka chawnh lai ti cu a ka dua. Na duhdawtnak bia kha na chim lai cu. Nangmah cu kaan duh tuk ee. Nangmah nih na ka zaangfah lo cun kei cu homan nih a ka zaangfah kho tu ding an um ti lo mu. Nangmah cu nupi ca zong nupi ca ding tiang zong kaan duhmi na si ti khin ti lai kan cun ngah ko lai. Okay. Theihternak kan rak tuah hna lai cu. Na man ko lai lo ma? Thai ni sawm. Okay. Cu cun theihternak kan rak tuah hna lai mu. Okay, kha. Fighting. Fighting. Okay, okay, kha. Oh, eh, na nak phan. Kan rak phan cang. Eh, kan chimmi ka hawipa cu amah hi si. Ah. ca lian thawng in te thawngpi tiah lo. Ah, mah he ve Patricia se Fred tiah awah e ni zong daling ngei bal bak lo mi se nang zong daling ngei bal bak lo mi si tikah e ke kal nak ding ka ngei nan ma pani rak chon ko lo te Sema ko. pai lai mu Kalum tuk mo. chan non mu Zei bia chim loin ma kan caan cu kan dih ter kan dih ter cang ko le. A chim ding mi chim ngai. Ai pet te kan sala kan sabak lo. khi maw ka lung thim tak tein maw kan duh tuk nang bak hi kan duh bik bak na si zei ti la ka cu nangmah nih na ka bia na ka cohlan piak lo cun hohmanh zong nih an ka duh lo i zei ti si zong ah khua fakpi na ka ruah piak hau ko. Bia thiam lo deuh an ti nain na thiam ngai ee. Na vel hlei lawng te si ko lo, na lih lawng te si ko cu. Ai, si lo, ka lih lo a hmaanmi ti bak si. Ka hawipa nih matakan na chim la ka ti. A ka chimh ning ti bak in kan chimhmi si ko.